Komiti ya le Palamende leyi lavisisaka nhlangano wa vhaxi wa tiko, SABC, yi ta yisa emahlweni ntshamo wa yona. Magqweta ya ndyangu wa ka Gupta ya languteriwe ku va ya lulamisa mapapila ya vumbhoni ya Khoto-nkulu ya Pitori. Lithabo Rabalaho, loyi a vitaniwaka kumbe ku tiveka ngopfu tanihi muprofeta wa Doom, u va na karolo ya Khoto ya Majisitarata ya Polokwane. Kasi eka ta mintlangu, Yindlu ya vuhaxi ya le USA yi suse muhaxi wa vona. Xipano xa ti-Proteas xa T20 va le ku languteni ku va va yisa emahlweni no hlula. Xipano xa Manchester United xi fikelerela ntwanano wa ku va xi xavisa mutlangi kusuka Netherlands, Xewani. Komiti ya le Palamende leyi lavisisaka nhlangano wa vaxatiko, SABC, yi ta yisa emahlweni ntshamo wa yona namuntlha. Tolo swirho swa komiti swi kume leswaku timbhoni tin'wana leti a ti vitaniwile a ti boxangi mhaka hi ku hetiseka. Komiti va ya emahlweni va kanela hi swibumabumelo leswi nga na xaxametiwa eka tswala ra vona mayelana na vulavisisi. Mutshami wa xitulu wa komiti Vincent Smith u hlamusele hi leswi va nga tirhisa xiswona namuntlha. Hi hala tlhelo, khale ka mutshami wa xitulu eka bodo ya nhlangano ya vuhaxi SABC, Ellen Chabalala, u tsandzekile ku heleketa mavito ya van'watipolitiki lava hehliwaka hi ku va va nghenelerile eka matirhelo ya nhlangano wa vuhaxi wa tiko. Chabalala u komberiwile leswaku a tsalela komiti mayelana na vumbhoni lebyi a byi nyikeke bya leswaku mavandla ya Democratic Alliance, African National Congress xikan'we na SACP va nghenelerile eka matirhelo ya nhlangano wa vaxi ya tiko SABC loko ha ri mutshami wa xitulu wa board. Komiti yi vula leswaku Chabalala u rhumele ntsena papila leri nga riki na mavito ya van'watipolitiki lava hehliwaka hi ku va va khumbeka. Mutshami wa xitulu wa nkarhinyana loyi a lavisisaka matirhelo ya board ya SABC Vincent Smith u vula leswaku Chabalala u fanele a angula hi papila ra vumbhoni. Magqweta ya ndyangu wa ka Gupta ya languteriwe ku va ya lulamisa papila ya vumbhoni ya khotongolo ya Pitori ku seketela mhaka yo va ku kunguhatiwe leswi ka swi nga riki kahle ehenhla ka mabindzu ya ndyangu wa ka Gupta. Magqweta a angula eka xikombelo lexi endliweke hi holobye wa ndzawulo ya timali Pravin Gordhan xa leswaku khoto yi n'wi nyike xileriso xo hlambanya leswaku mfumo a wu nga ngheneleli ka xiboho xa mune wa tibanki-nkulu xa ku herisa vuxaka bya mabindzu na ndyangu wa ka Gupta Xikombelo xa Gordhan xi endliwile n'waxemu hi n'hweti ya Nhlangula. Gqweta ra ndyangu wa ka Gupta, Gert van der Merwe, u vula leswaku mapapila ya khoto ya ta puluxa vumbhoni bya leswaku ku na matshalatshala yo ringeta ku humesa ndyangu. Lithabo Rabalahul, loyi a vitaniwaka kumbe ku tiveka ngopfu tanihi muprofeta wa Doom, u vonakarile ekhoto ya majisitarata ya Popo a Polokwane namuntlha u nyikile swivangelo swa leswaku xana hikwalaho ka yini xileriso xa khoto ya nkarhinyana lexi nyikiweke ndzawulo ya rihanyo exifundzheni-nkulu xo n'wi sivela ku fafazela vanhu dumu ku va xi horisa swi fanele ku va xi nga endliwi hi makumu. Ravalaho u ze a va mahungwini swinene hikuva va fafazela vakhongeri hi dumu. N'waxemi n'hweti ya N'wendzamhala, ndzawulo ya rihanyo yi kume papila ra xihatla ro Khoto ra ku va ku sivela yena na swirho swa kereke ku tirhisa dumu tanihi leswi yi tirhiseriwaka ku dlaya switsotswani. Mahahlwa lawa ya hehliwaka hi ku kunguhata mintirho yo lwisa mfumo ya vonakarhela ekhoto ya majisitarata namuntlha. Breton Lee na Tommy Lee va khomiwile hi n'hweti ya Mawuwani N'waxemu hi nkarhi wa mapfhumba yo secha nyutliya naswona u langutane na swihehlo swinharhu mayelana na ku tlula nawu Ku vuriwa leswaku lava vambirhi a va tirhisana na ntlawa lowu vitaniwaka Islamic State naswona va kunguhate ku chela swibuluka ehofisini ya vuyimeri ya tiko ra Amerika laha tikweni. Xandla xa President Cyril Ramaphosa u na ntshembo leswaku ku fuma ka Donald Trump swi ta antswisa vuxaka bya mabindzu a xikarhi ka Afrika-Dzonga na tiko ra Amerika. A vulavula a tlhelo ka nhlengeletano ya ikhonomi ya matiko ya misava leyi nga gimeta namuntlha eSwitzerland. Loko swa ha ri tano, tolo Donald Trump u tshembise vaseketeri vakwe tolo Washington leswaku va ta hlohlotela vun'we atikweni naswona tiko ra ta tlhela ri va ndhawu ya kahle. Mufambisi wa Masipala wa Messina Johnson Mathiba u tshike ntirho ku sale ntsena nkombo wa tin'hweti leswaku kontiraka yakwe yi fika emakumu. Leswi va kona endzhaku ka nhlengeletano ya huvo yo hlawuleka leyi veke kona n'hweti leyi nga hundza, laha a nga hlamusela mayelana na ku va masipala yi tsandzeke ku hakela khampani ya gezi ya Eskom mali leyi hundzaka dzana ra mamiliyoni ya tirhandi. Meyara wa Masipala Mhloti Mohlophe u vula leswaku Mativa u ta hakeriwa mali yakwe hinkwayo leyi faneleke. Loko swa ha ri tano, van'wana va vatirhi va masipala va ya emahlweni va kombisa ku vilela hi ku va va tshama va nga endli nchumu ka masipala. Va koxa leswaku mali ya vona ya muholo yi ringanisiwa na ya vatirhi va masipala lowu nga n'okisiwa wa Mutale, Bodo ya Mindzelekano ya Timasipala Yi ngokise timasipala endzhaku ka nhlawulo wa mfumo ya muganga n'waxemu. Vatirhi van'wana va masipala va tirha eka masipala wa Messina loko van'wana va tirha eka masipala wa Thulamela. Nhloti yi vula leswaku vatirhi lava nga holiki a va nga holi. Mehliwa loyi a hehliwaka hi swihehlo swo ringeta ku dlaya Mark Scott Crossley hi vonakarile ekhoto ya majisitara ta Tzaneen namuntlha leswi landzela ku khomiwa kakwe ka loko a ta va a hlotiwile hi maphorisa swa nkarhinyana. maphorisa ya tlhome mahlo etindhawini hinkwato ta tiko ku vona leswaku muhlampa a nga humi laha tikweni ku hehliwa leswaku u chayise mutirhi wa le purasini hi movha wa kwa hosprit n'waxemu enkarhini lowu nga hundza u tshame ekhotsweni ku ringana ntlhanu wa malembe endzhaku ka loko a lerise vatirhi vambirhi va ku ku hoxa mutirhi kulorhi nelson xisale endzeni ka khele ra tinghala vachuchisi vona va tekelanga nhlokweni xikombelo xa gqweta rakwe xo tiyisisa leswaku a nyikiwa bela nga se khomiwa Nantswako wu hundzeriwile emahlweni ku ya eka vhiki leri taka hi Ravunharhu leswaku ya endla xikombelo xa bail. Loko hi langutisa eka ta mintlangu, xipano xa ti-Proteas xa T20, va le ku languteni ku va va yisa emahlweni ku va va hlula endzhaku ka loko xipano xa ti-Proteas xi ta va xi tirhile kahle eka mitlangu ya ti-Test laha ka nkarhi wa sweswi va nga ta va va langutana na ti-T20 International na xipano xa Sharlaka leyi nga ta sungula a SuperSport Park namuntlha. Mukaputeni Faf du Plessis u vula leswaku xipano xa yena a xi fanelanga ku va xi nyandza xipano xa Sharlaka eka mitlangu ya ti-T20 laha a hlamuselaka leswaku Vatlangi lava nga kona va kuma nkarhi wo tlanga hikuva va wisise vatlangi lava nga toloveleka nakona va fanele va kombeta ntikelo wa vona eka mitlangu leyi. U tlhela a hlamusela leswaku yena u tsakisiwa hi ku va mukeputeni wa xipano lexi, ngopfungopfu leswi vukeputeni bya yena byi nga erivaleni ra kaya kakwe. Yindlu ya vuhaxi ya le USA yi suse muhaxi wa vona De Calder endzhaku ka loko a ta va a pimanyise Venus William eka Gorilla eka Australia Open, laha yena a hlamuseleka leswaku yena a nga te gorilla u te guerrilla, ku tlhela ku hlamuseriwa leswaku U fanele a fanele a lange marito ya antswa loko a ma tirhisa eka ntlangu. Tikelder u vuye a kombela ku rivaleriwa eka marito yakwe lawa a ya tirhiseleke Williams. Vaseketeri va Williams na vaseketeri va ntlangu wa thenisi va kombete va nga tsakisiwi hi mavulavulelo ya Eld nakona eka nkarhi wa sweswi u susiwile eka timhaka ta ku haxa nakona u hlamusela leswaku hambileswi gorilla na guerrilla ma tswalaka ya ri xilo xin'we kambe ya vula swilo swo hambana Kambe vona a va nga swi koti ku va va tshama na yena hikuva a va nga tiyisisi leswaku yena u tirhisile rito rihi. Xipano xa Manchester United xi fikelele na ntwanano wa ku va va xavisa mutlangi wa Netherlands Memphis Depay laha a nga ta va xaviseriwa xipano xa Lyon hi 14.7 million pounds laha hlamuseriwaka leswaku u ta va kamberiwa hi xipano xa vuongori Ntwanano lowu fikeleriwile eka R14.7 million kambe ku ta va ku engeteleriwa R8 million leyi nga ta va yi engeteleriwa hikwalaho ka tibonasi nakona ntsengo wa yona wu ta fika ka R22 million. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga kasi loko a ri mina Nyeletwa Kamnyuku ni ri vana na mavhiki ya helo lamanene inkomu.